سڵاتان لەبێ من شادیم لە کەناڵی توی شادی ڕیفیو لەم ڤیددیۆماندا باسی یەکە لە مۆبایلە نوێەکانی شاومی ئەەکەین کاویش مۆبایلی می ئاینۆتیە کە تازە بڵاو بۆتەوە و ئێستا لە کوردستانی خۆشمان بەردەستە بزان تابەتمەندیەکانی چییە و نرخی مۆبایلەکەش چەندە لەگەڵ من تا کۆتای ڤیددیوگە. موبایلی می ئای نۆ تی یەکێکی ترە لە موبایلە نوێکانی شاومی کە سەر بە زنجیرەی می ئای نۆیە کە زنجیرەکە لە هەریەک لە می ئای نۆ ئێس ئی و می ئای نۆ و می ئای نۆ تی و می ئای نۆ تی پرۆ پێکاتووە لە پێشترا پێداچوونەوەمان بۆ می ئای نۆ تی پرۆ کردووە واروها بۆ می ئای نۆ ئێس ئیش دەتوانێت دیسکریپشنە سێری یددیوکان بکەن ئەم موبایلە می ئای نۆ تی

بەشی پێشە موبایلەکەش وشەیە و لەو جۆری گۆرە لا گلاسە ئاستی پێنجەمە و هەروەها بەشی پشتەوەشی هەر شوشەیە و چوارچەوەی موبایلەکەش لە ئەلەمینۆم پێکاتوە هەوە هەر ڕوونەمای موبایلەکە تایبەتمەندی SDR دەی تێدایە و ڕووی پێشوی موبایلەکە بێ پەرچەم و بێ چاڵی ڕوونمایە واتا ڕوونماکە بەشی هەرە زۆری ڕووی پێشوی موبایلەکەی داگیر کردووە بەبێ هیچ ناوبڕێک یاخود بە هیچ پسڕانێک وە هەروەها ئەسپێکت ڕەیشۆکەی یاخود درێژی و فراوانی موبایلەکە نۆزدە و نیو بە نۆیە وار لە ڕونمای موبایلەکەشدا هەستەوەری پەنجەمۆر لەژێر ڕووی ڕونماکە جێگی کراوە کە ڕووبەری پەنجەمۆرەکە فراوانتر کراوە وە خێراتریش کراوە بە بەراورد بە ڤێرژنەکانی تری موبایلی می ئای لە ڕووی سیستەمی وەگەڕخەریشەوە موبایلەکە کار بە سیستەمی ئەندرۆید دەکات و بە ڕووکاری می ئای یو ئای دە کە ڕووکارێکی تایبەتی شاومییە و لەم ڕوکارەتا لە ئەم موبایلەدا لە می ئای نۆتیدا ڕیکلامەکان کەمترن لە بەرنامە بنچینەییەکان. لەوەیە بەشێکمان شارەزابین کە لە موبایلەکانی شاومیدا ڕیکلام زۆر زۆر هەیە لە نێو بەتابەت بەرنامە بنچینەکاندا بەڵام لە موبایلدا تا ڕادەیە کەمتر کراوەتەوە وە شاومیش بەڵی نەوەی داوە کە بۆ ڤێرژنی داهاتوو کە میئایUI یانزەیە یاخود لەوەی یانزە بێ ڕیکلامەکان زۆر زۆر کەم بکاتەوە یاخود هەر ناهێڵێت لە ڕووی چارەسەکەر و هێزی موبایلەکەەوە موبایلەکە سناپدراگۆنی 1930 نانۆمەتری بەکاردێنێت کە سناپدراگۆنێکی نوێیە زۆر نابێت ڕاگەێنراوە کە ئاستێکی زۆر زۆر بەز پێشکەش دەکات و لە چاو سناپدراگۆنی 1970 زۆر زۆر بەهێزترە و زۆ زۆ خێراتریشە هەروها گرافیکارتەکەی ئەدرینۆ 618ە و تایبەتمەندی دووەڵ توربەی تێدایە کەوا دەکات ڕێژەی لاگ لە موبایلەکەدا بە ڕێژە لە سای 25 کەمتر بێتەوە بە تایبەت بۆ یاری ئۆنلاینەکان و بۆ یاریش زۆر زۆر تایبەتە موبایلەکە لە چاو نرخەکەی زۆر زۆر شازە هیچ کێشەیەکی نیە بۆ یاریکردن بۆ هیچ جۆرە یاریەک و مۆبایلەکە ڕەگەز سناپدراگۆنی حەوت سەد و سی بە ڕامی شەش گیگابایتی بەردەستە کە ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات و بۆ بیرگەی 64 گیگابایتی و 124 گیگابایتی بەردەستە واتە لە ڕووی ڕامەوە تەنها ڕامی 6 گیگابایتی و لە ڕووی بیرگەشەوە 64 گیگابایتی و 124 گیگابایتی هەیە بەڵام توانای زیادکردنی بیرگەی نییە

کامێرای سێیەمیان 13 مگاپکسڵە تیرکرانەوەکەی 2.4 و لە جۆری ئەڵترا وایدا یاخود گۆشە فراوانە ئەتوانێت دوێنە بە گۆشەی 124.8 پلە بگرێت بەڵام لەم کامێرادا هیچ یەکە لە تابەتمەندی PTIF و ئۆپتیکاڵی مەستابلایزیشنی تیانە کامێراکە خۆی بە شێوەیەکی بنچینەی کاتێک وێنەگریت وێنەکە 12 مگاپکسڵە ئەمە ئەڵێن کەوا کامێراکە چواش مێگا پێکسڵە ڕاستە بەڵام بەڵام خۆیان وێنەکان هە دوانزە مێگا پێکسڵن بەڵام گەرتۆ بتێت وێنێک بە چواش مێگا پێکسڵی بگریت ئەوە دەبێت لە بەشی خوارەوە بیخەیتە سەر چواش مێگا پێکسڵەکە کەمە جووا دەکات وێنەکان بە پێکسڵێکی زیاتر بە وردیەکی زیاتر و دیقەیەکی زیاتر دەربچن ئەمەی سەر شاشەکەی بینین چەند وێنەیەەکە کە بە کامێرا سەرەکیەکە گیراوە واگە بین شێوەیەکی زۆر جوانی هەیە و ئەم وێنەیان بە کامێرا سەرەکیەکە گیراوە

و لە زۆر لە مۆبایلە پێشکەوتوەکاندا ئەم تاوێتمەندی هەیە هەر لە بەشی پشتەوەیدا دوو فلاشی ئەڵێدیش بوونی هەیە بۆ کامێرا سێلفەکەی لە جۆری چاوشارکەیە کە 20 مێگا پێکسڵە و تریکرانەوەکەی 2.2 و تایبەتمەندی ئەزدیاریشی تایە و هەروها تابەتمەندی پانۆڕاما سێلفی تێدایە کە تا ئێستا لە ڤیددیوانە پێداچوونەمان بۆ کرێ لە هیچ یەکێک لە موبایلاندا نەمان بینیوە ئەمە شێوازی وێنەگرتنی سێلفەکەیەتی بە شێوەی پانۆڕاما واروها لە کاتی کەوتنە خوارەوەشدا موبایل لە کاستی پێکات و کامێرا چاو شارکەکە ئەچێتەوە ژوورەوە چێتەوە نێو کامێراکە ئەمە لە زۆرێک لە موبایلەکان ئێستابوونی هەیە کە کامێراکانی لە زۆری چاو شارکەیە وهروها بۆ توانست ی ڤیدیۆ ڕیکۆرد کردن دەتوانێت ڤیدیۆ بە توانست ی هەزار و هەشتا پێکسڵ و حەوت سەد و بیست پێکسڵیش بۆ سی بۆ سی فرەیم لە چرکەیەکدا ڤیدیۆ ڕیکۆرد بکات لە ڕووی باتری و مۆبایلەکە باتریەکی ئاست بەرزی لەسەرە چوار هەزار ملی ئەمپێرە کە لە جۆری لیثیۆم پۆلیمەرە و توانستی خراپ بارگاوی کردنەوەکەشی زۆر زۆر باشە ئەویش هەژدە واتە و جۆری بارگاوی کەرەوەکەشی لە جۆری سیە یاخود تایپی سیە بۆ ڕەنگیش بە ڕەنگی ڕەش و سوور و شین بەردەستە ڕەنگەکان لەسەر ڤیددیوکە بە شێوەیەکی جوانتر دەردەکەون وهروەها بۆ نرخیش لە کاتی ئەمادەکردنیان ڤیددیوەدا نرخەکەی بۆ ڕامی 6 گگابایت و بیرگەی 64 گگابایت 294 دلارە و بۆ ڕامی 6 گگابایتی و بیرگەی 124 گگابایتی بە نرخی 310 دلارە بێگومان ئەم نرخانەش وردە وردە دابەزن و بەم شێوەیە نامێنەوە مەش هەوڵ دەدەین لە کاتی گۆڕی نرخەکاندا بە پێی توانە نرخەکان لە کۆمنت تا یاخۆ لە دیسکرپشنی یددیوکانە ئەبدەیت بکەینەوە بزانین باشی و خراپیەکانی موبایلەکە چیە لاەنە باشەکانی موبایلەکەوەیەکەوە دەرچەی بیستۆکی هەیە و دەرچەی بارگای کرێن لە جۆری سیە شووشەی گۆرەلایاسی پێنجەمی تێدایە هەسەوەری پێنجەم بۆی لەجێ ڕوونەماکەیەتی و زۆر بەهێزتر کراوە و سناب دراگۆنی حوسە و سی هەژنانۆمەتری لەسەر دەگی کراوە کە سناب دراگۆنێکی زۆر بەهێزە و توانایەکی زۆر بەهێز پێشکەش دەکات لەچاو نرخەکەیدا بۆ مبایلەکە وارواسە کامێڕای هەیە و پاتریەکە 4 میلیۆن پێرە کە توانستێکی باشی هەیە و نرخیشی زۆر زۆر هەرزانە بە بەراورد لە تابەتمەندیەکانی بە بەراورد بە مبایلی تریش وەکۆزانین کە مبایلەکانی شامی بە بەراورد بە مبایلەکانی تر هەرزانترە لە چاو تایبەتمەندیەکانە واروا توانایی لە خۆگرنی دوو سیمی هەیە و توانای خوێنەوەی سمکارتە فۆرجیەکانیشی هەیە واروا توانای ناسرێن ڕوخساری هەیە بەڵام ئەمە بۆ هەموو شوێنێک بەردەست نییە تەنها لە هندستان یاخود لە هۆنگ کۆنگیش لەم دوو شوێنە توانیت کاری پێ بکەیت کە دەبێت لە موبایلە لە سێتنگی موبایلەکەتە

توانای زیادکردنی بیرگەی نییە و هەروەها لە هیچ یەک لە کامێراکانیشدا ئۆپتیکاڵ ئیمێستابلایزیشن بوونی نییە نەک لە موبایلە تەنان لە موبایلی می ئاینۆشە ئۆپتیکاڵی مێستابلایزیشن بوونی نییە و هەروەها بڵندگۆکانیشی لە جۆری ستیرۆنینە ئەمە سەزم زانیارەکان بزانین چەند کەس مۆبایلەکەی کڕیوە یاخود چەند کەس بەتەما بکرێت لە کۆمنتا پێمان بڵند سوپاس بۆ سەرکردنی ڤیدیۆکە سبسکرایب کراوەکە لە بیرمەکە وازە گوڵەکەتەوەی سبسکرایبەکەدا بگرێت بۆ ئەوەی هەمیشە یەکەم کەس بووی لە سەرجەم ڤیدیۆنیەکەمان ئاگادار بیت و شێری کە بۆ هاوڕەکانت تاوەکو ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ.